Bon, fir eis ass d'Logementsfro eng wichteg Fro, déi mer schonn awer elo eng gutt Partie Joren, gutt zéng Joer, behandelen an ëmmer méi an d'Déift behandelen. Mir hate jo och schonn eng Campagne, déi och schonn zënter e puer Jore leeft, wou mer verschidde Broschüren hunn, y compris och nach Infomaterial hunn un d'Locatairen, well mer ëmmer der Meenung waren, datt déi net gutt genuch hir Rechter, déi se hunn, déi zwar net staark genuch sinn, mee net onbedéngt ëmmer esou richteg informéiert sinn. Mir haten och eng Partie Propose gemaach an och schonn eng Kéier eng Proposition de loi iwwer d'Frais d'agence an d'Garantie bancaire, déi virun 18 Méint presentéiert gouf oder e bësse méi a wou och schonn aviséiert gouf vum Statsrot, vu verschidde Chamberen. Et ass just d'Regierung, wat se bis elo nach ëmmer ignoréiert. Mee dat decouragéiert eis net, well d'Regierung seet jo ëmmer, d'Oppositioun soll Propose maachen. Mir maachen dat och, quitte datt et ignoréiert gëtt a quitte datt d'Regierung herno erëm ka soen, Dir proposéiert näischt. Bon, dat ass d'mauvaise foi ass dat eben. Mee haut wäerte mer Iech eben eng Proposition de loi presentéieren, déi och vill Aarbecht kascht huet, well et muss een net vergiessen, datt et schwéier ass fir en Deputéierten, fir Deputéierten am Allgemengen eng Proposition de loi ze maachen, well et ass vill Aarbecht. Et verfügt een net iwwert all déi Ministerialbeamten, déi iwwert all Donnéeën verfügen, an zemools wann een och nach eng kleng Fraktioun ass, ass et nach manner evident, mee mir hunn eis awer, Druginn. Ech wäert Iech e bëssen erklären, wat do den Iwwerbléck ass a wat mer och nach maache wäerten. An de Justin Turpel, deen, wéi Der och kënnt feststellen, ëmmer nach ëmmer ganz aktiv ass an u sech och ganz aktiv u sech un dëser Proposition de loi geschafft huet, wäert Iech se och duerno méi am Detail presentéieren. Et geet drëms, d'Mietgesetz ze änneren. well mer der Meenung waren an nach ëmmer sinn, datt d'Gesetzgebung muss eben dofir suergen, datt d'Loyeren iergend eng Kéier raisonnabel ginn an datt een, datt den normale Verbraucher sech och iwwerhaapt déi Loyere ka leeschten. Mir hunn da laang drop gewaart, gëtt ëmmer dovunner geschwat. Mir versichen dat eben ze maachen, wann d'Regierung dat net mécht. Et ass u sech déi drëtt Proposition de loi, déi mer an dëser Legislatur proposéieren elo, well mir haten nach eng, dat war deemools nach bei eis Verfassungsännerung, wat och eng Proposition de loi war. Bon, kann een dann, Dir hutt virun Iech, hu mer Grafiken, hu mir Iech ausgedeelt, fir d'Saach e bëssen ze vereinfachen. Mir mussen einfach feststellen, an do mierkt Der op der éischte Grafik, An der éischter Grafik, datt de Wunnengsmangel ebe riseg ass, Dir wësst dat, hei gëtt dat relativ gutt illustréiert, an der Zäitperiod 1985 bis 2014 mierkt ee wéi de Mangel ëmmer méi grouss ginn ass. Also an dëser Period sinn am Ganzen 74.622 Wunnenge si gebaut ginn. Et hätten der sollen 106.709 gebaut ginn. Dat heescht, et feelen der ronn nach ëmmer 32.000. Dat war am Joer 2014. An dat heescht, do kann een nach dovun ausgoen, datt dat weider erop geet. Da weidere Grafik gesitt der och, well dat ass dann de Corollaire och dovunner, dat ass, datt d'Präisser vun de Wunnenge sech rasant entwéckelt hunn, wann een ufänkt am Joer 2009, do hu mer mat engem Indice de base 100, wou et dann ufänkt, gesi mer, wéi et souwuel bei Appartementer, déi existéieren, wéi och neier, datt u sech d'Wunnengspräisser, Plus ou moins d'selwecht, ëm 47 Prozent innerhalb vun 10 Joer erop gaange sinn, wat eng rasant Entwécklung ass. An der weiderer Grafik gesitt Der och, wéi och wat dat sinn dann eben d'Präisser unhand vun den Annoncen iwwert d'Zäitperiode vun 2005 an 2017, wéi se souwuel bei Haiser wéi och bei Appartementer eropgaange sinn, 33 Prozent fir d'Haiser, 46 Prozent fir d'Appartementer. Also d'Entwécklung ass do nach méi héich, wann een och bedenkt, datt grad Leit och, déi Locataire sinn an engem Appartement, am Prinzip oder warscheinlech am Duerchschnëtt manner verdéngen, ewéi Leit, déi Locataire sinn an engem Haus. Dat heescht, déi mussen och nach, déi si konfrontéiert mat enger Erhéijung vun de Loyeren, déi indeitsch méi héich ass. Dann hu mer eng weider Grafik, déi dann och d'Entwécklung vun de bestehende Mietverhältnesser duerstellt, also dat war nach da virun 2000, deen bei den Appartementer hat een ongeféier esou ëm déi 724 Euro fir en Haus, 900.

Dat heescht, do hu mer och eng Erhéijung vu 76,3 Prozent fir Haiser a 44,9 Prozent fir Appartementer. An da kënnt eng ganz wichteg Grafik u sech, déi wierklech de Problem ganz gutt illustréiert, dat ass eben d'Entwécklung vun de Präisser vun de Wunnengen par rapport Zu de Liewenshaltungskäschten, wou dann, Dir gesitt dann do dräi, eben dräi Courben, do ass eng, dat ass éischt eng Droite, keng Courben, dräi, dat eent, dat ass den Indice du coût de la vie an dann hutt Der liicht driwwer am Groen déi reell Präisser u sech vun den Haiser an duerno dat Blot, dat sinn eben vun de Wunnengen an dat Blot, dat sinn u sech d'Präisser esou wéi se duerno, wéi se duerno um Marché bezuelt ginn. An da gesitt Der, wat fir eng Diskrepanz do ass. Ab dem Joer 2000 gesitt Der schonn, datt souwisou schonn dat éischt, datt en Décrochage stattfënnt tëschent de Coût de la vie an duerno déi reell Präisser, datt déi sech décrochéieren an an d'Luucht ginn, mee duerno hutt Der déi definitiv gréisser Cours vun de Verkafspräisser, also dat wat d'Realitéit ass par rapport zu de reelle Präisser, dat wat et misst a Richtkeet kaschten, wéi dat an d'Héicht schnellt. Dat heescht, an d'ass och u sech och dorobber wou mer wëlle schaffen. Dir hutt duerno eng weider Grafik an de Justin wäert e bësse méi dorop zeréckkommen, déi och awer gutt illustréiert, datt d'Wunnenge fir normal Normalverdiener net méi ze bezuelen ass. Zum Beispill wann een den éischte Balken, déi dräi éischt Balke kuckt, Dat ass dann déi laang Period tëschent 1980 bis 2016, wéi u sech de Präis vun de Logementer, wéi deen eropgaangen ass ëm 9,28, also emol 9,28, an duerno hutt Der deen aneren, den Indice de la construction, an den Indice du coût de la vie, déi ëmmer e bëssen ähnlech sinn, den Indice du coût de la vie ass ëmmer méi, ass do, war do nach, ass do sech ëm 3,13 Prozent eropgaangen an 2,51 multiplizéiert an 2,51 multiplizéiert ginn, wat den Indice de construction ass. De Justin geet e bësse méi dorobber an herno. Mee de Mierkt datt u sech dat wat wierklech multiplizéiert gouf haaptsächlech dat ass de Präis vun de Wunnenge par rapport zu den aneren Indicen. Dat heescht mir hunn als Konsequenz elo eng, zënter Joerzéngten, eng Wunnengskris an natierlech och eng, e Problem vum Recht op de Logement deen haaptsächlech déi méi Aarm an och d'Mëttelschichten ufänkt staark ze treffen, also och déi, déi am Prinzip kéinten, déi kéinten vun hirem Salaire relativ gutt liewen, déi ginn elo staark impaktéiert vun dëser, vun dëser Entwécklung. Voilà, an duerno, wat misst ee maachen? Op jiddwer Fall Wat elo de Besoin ugeet vun de Wunnengen, well et si jo u sech zwou Saachen, wou een haaptsächlech muss agräifen, dat ass de Bau vu Wunnengen, wa méiglech, a mir sinn der Meenung, datt dat natierlech iwwert d'ëffentlech Hand muss goen, dorobber komme mer nach e bëssen zréck herno kuerz. Dat anert, deen anere Volet, dat ass natierlech déi gesetzlech Interventioun, wat d'Loyeren ugeet. Mir mussen do feststellen, jee no Also jee no Berechnung, jee no wéi grouss d'Croissance démographique kéint sinn, maximal Berechnung vun zwee Prozent pro Joer Croissance démographique oder déi minimaalst vun null Komma fënnef Prozent, dat kann een net ëmmer esou richteg esou richteg virausgesinn. Mee wann een zum Beispill eng Kompromëssléisung hëlt vun engem Prozent, da kann ee soen, datt ee pro Joer u sech laut Observatoire de l'habitat ongeféier 7.500 Wunnenge pro Joer misst hunn, bis 8.000 Wunnenge pro Joer misst hunn, bei enger moderater Croissance démographique. Voilà. An doropshin, mir begréissen natierlech, datt déi Orientéierungsdebatt stattfënnt. Fannen e bësse komesch, datt eng Orientéierungsdebatt stattfënnt, wann d'Legislaturperiod quasi eriwwer ass. A mir hätten och gutt fonnt, wa mer och e Rapport gehat hätten um Enn vun der Debatt, wann dat schonn als wichteg bezeechent gëtt vun der Regierung. Mir wëssen net, wat d'Regierung en Donneschden wäert virschloen. Mir wëssen och net, wat anerer wäerte virschloen. Mir wëssen nëmme, wat mir wäerte virschloen. Vun der Ried ofgesinn, natierlech wollte mer dann eben déi Proposition de loi dee Moment dann deposéieren. An dann hu mer och nach wëlles, véier Motiounen ze deposéieren, well d'Logementskris muss een natierlech ënnert villen Aspekter bekämpfen. Dat Éischt, dat geet. geet ëm d'Bauland, dat heescht, mir wäerten eng Motioun presentéieren, déi d'Regierung do oprifft, dofir ze suergen, datt d'Bauland net wéinst Bauland, also aus privater Hand, net méi weiderhi blockéiert bleift. An do muss een dann d'Gesetzer, voire d'Verfassung deemno wéi jo och änneren, well ech mengen, do komme mer och am Beräich vun der Expropriatioun duerno. Eng aner Motioun, fir iwwerhaapt och géint d'Spekulatioun u sech virzegoen, déi dofir soll suergen, datt de Plus-value staark besteiert gëtt bei der Vente vun engem Terrain. Duerno eng aner Motioun fir den ëffentleche Wunnengsbau, wou mer och wëllen, datt eng ëffentlech Wunnengsbaugesellschaft, wou Staat a Gemenge mat dra participéieren, soll geschafe ginn, dat heescht, déi och dofir géif suergen, déi selwer géif ëffentlech bauen. Mir sinn der Meenung, datt mer also esou wäit komm sinn, datt se wierklech dat soll op d'Mae sech och all d'Moyene muss ginn, déi och selwer kann zesummeschaffen mat aner Initiative, Collabor oder esou weider, also déi wierklech dann elo déi ganze Beschafung och vun Terrainen an esou weider an de Bau selwer soll an d'Hand huelen, well dat ass an eisen Aen elo wierklech wichteg. An duerno och nach eng aner Saach, dat vergësst ee vläicht méi oft, mee datt een och aner Forme vu Promoteuren, déi eng aner, wéi soll ech soen, eng aner Philosophie verfolgen, wéi zum Beispill d'Baugenossenschaften an esou, datt déi och vun de Pouvoirs publics, sief et Stat oder Gemeng, datt déi mat de méi traditionellen a kommerzielle Promoteuren an der Behandlung an an der Verdeelung vu Projeten och gläichgestallt wéinstens gläich gestallt ginn. Voilà, dat sinn déi véier Motiounen, déi mer wäerten déposéieren, déi nach net existéieren. Mir hunn nach zwee Deeg Zäit, fir se e bëssen ze formuléieren, esou dass et eng kleng Chance ginn, mee déi wäerten dann och nach e Fiddesch ginn. Voilà, an elo ginn ech dem Justin d'Wuert, fir datt en eis Proposition de loi dann och virstellt.
Ok, merci David. Ech versichen dann, eis Virschléi zur der Reform vum Mieterschutz a vum Loyersgesetz esou grëffeg wéi méiglech duerzestellen, ouni awer se ze vill ze vereinfachen, datt et awer nach soll richteg bleiwen. Ausgangspunkt vun eiser Proposition de loi ass deen, datt d'Locatairen um Wunnengsmaart ëmmer dat schwächsten Glied sinn. Si sinn ëmmer dee schwächste Partner, Si mussen ee spezielle Schutz hunn, fir kënnen iwwerhaapt an de Genoss vun enger Wunneng ze kommen. Dat kann net einfach de Maart iwwerlooss ginn, wat vu Loyere gefrot gëtt. Do muss dat iwwer Gesetz gereegelt sinn. Dat war 2006, wéi d'Reform gemaach ginn ass vum Loyersgesetz, och e Konsens vun all deenen, déi am Fong geholl 2006 d'Loyersgesetz gemaach hunn, fir ze soen, datt de Locataire ee spezielle Schutz brauch. Duerfir war och den Objektiv vum Gesetz vun 2006 war deen, fir ze soen, mir mussen zwou Saache matenee fäerdeg bréngen, Mir mussen engersäits fäerdeg bréngen, datt weider an de Wunnengsbau investéiert gëtt, an anerersäits musse mer et fäerdeg bréngen, datt de Locataire den noutwendege Schutz huet, deen e brauch, fir net exorbitant Loyeren mussen ze bezuelen. Elo, esou vill Joer dono, muss mer soen, zéng, zwielef Joer no deem Akraafttriede vun deem Gesetz, Gesi mer, datt dat net onbedéngt esou geschitt ass, mee ech wëll lech fir d'éischt a puer Sätz soen, wat 2006 geännert ginn ass un deem ale Loyersgesetz, wat mer haten. Dat, wat net geännert ginn ass, ass eebe fir den Invest attraktiv ze halen, dat ass, datt 5 Prozent, bis zu 5 Prozent vum investéierte Kapital soll kënnen als Loyer pro Joer agezu ginn. Dat ass virdru scho sou gewiescht, dat ass och 2006 sou bliwwen. Dat wat 2006 geännert ginn ass, dat ass dat, wéi dat investéiert Kapital festgeluecht ginn ass. Dat ass opgrond vun den Erfahrunge vu Villdrun ass dat preziséiert ginn. Dat Zweet wat geännert ass, dat ass dat den Ënnerscheed, dee virdrun am Gesetz gemaach ginn ass zwëschent deene Loi, zwëschent deenen Haiser vrun Enn Krich an no Krich, datt deen opgehuewen ginn ass. Virdru war et esou, datt déi Haiser, déi vrum Krich gebaut gi waren, datt déi ëmmer no Wunnungs, no Präis pro Wunneng, pro Zëmmer, pardon, verrechent gi sinn. Dat ass opgehuewe ginn. Et gëtt alles nom investéierte Kapital gekuckt. An dann krut d'Luxuswunneng, déi net ënner d'Mietgesetz fält, krut 2006 eng nei Definitioun. Virdru war eng Luxuswunneng, dat war eng ab esou vill Zëmmere mat engem spezielle Standard. An am Gesetz vun 2006 ass einfach gesot ginn, eng Luxuswunneng ass eng Wunneng, déi e bestëmmte Wäert iwwerschrëtt, sief et e Konstruktiounswäert oder e bestëmmte Loyer, dat ass eng Luxuswunneng. 2006 ass och sinn déi kommunal Mietkommissiounen iwwerschafft ginn, an deem Sënn, datt net all Gemeng eng Mietkommissioun méi muss hunn, mä nëmme Gemengen iwwer 6.000, an déi Gemengen drënner gi regroupéiere sech, fir eng Mietkommissioun ze kréien. Dat heescht, et existéiert schonn iwwerall, mä musse se net selwer hunn. Dat sinn da regional Mietkommissiounen. An zu gudder Lescht ass 2006 och nach de Besoin personnel geännert ginn. Dat heescht, fir Leit aus der Wunneng erauszekréien, ass am Fong geholl de Besoin personnel erweidert ginn. Wa mer de Bilan haut maache vun deem, wat 2006 gemaach ginn ass, da gesi mer, datt do ganz vill Problemer net geléist gi sinn. Deen éischte Problem, deen net geléist ginn ass, ass, datt dee Maximum vu 5 Prozent Rendement, deen de Capital investi kann hunn, datt de Locataire dee praktesch muss akloe fir datt dat gëllt. Wann de Locataire näischt seet, wann en e Loyer ofschléisst, dann. Zielt dee Loyer, deen de Proprietär him proposéiert, och wann en iwwer déi 5 Prozent ass, dann zielt deen en als ofgemaach. E muss also sech deem widderspriechen. An dat beweist jo schonn, datt et net ka funktionéieren, well deen Éischen, deen haut seet, ech sinn net mat deem Loyer d'accord, dee gefrot gëtt, dann ass deen, datt deen Éischen, deen d'Haus, d'Wunneng net kritt. Dat ass deen éischte Schwaachpunkt vun der Reform vun 2006, datt et am Fong geholl, dat wat eigentlech d'Ordre public misst sinn, wat obligatoresch misst ugewannt ginn, awer fräi verhandelbar bliwwen ass an am Fong geholl een huet mussen seng Oppositioun umellen an da war ee weg vom Fenster. Dat heescht, déi Leit, déi Loyeren ofschléissen, dat sinn déi, déi net op déi Grenz vu 5 Prozent halen. Dat Zweet, wat geännert ass oder wat 2006 net geschitt ass, dat ass, wat ignoréiert ginn ass, dat ass den Dérapage vun de Wunnengspräisser, esou wéi en an deene leschte Jore geschitt ass, an awer scho vun 2006 un. Dat heescht, vun 2000 un. Vun 2006 hätt een dat eigentlech scho kënne wëssen, mee et ass net, et ass net gesi ginn, datt dat esou rasant géing weidergoen, wat mat sech bréngt, datt Wunnengen am Fong geholl souguer wann nëmme 5 Prozent géinge gefrot ginn, net méi ze bezuelen ass. An haut stellt ee fest, datt déi Wunnungen, déi vru 15 Joer gebaut gi sinn a verlount ginn, datt do dacks de Loyer iwwer 5 Prozent läit an déi Wunnengen, déi no 15 Joer gebaut gi sinn a verlount gi sinn, de Loyer wäit ënner 5 Prozent dacks läit, well déi einfach net méi ze bezuele sinn. An dofir sinn déi, déi ënner 5 Prozent leien, vun deem richteg investéierte Kapital nach esou deier, datt d'Leit se sech net kënnen leeschten. Dat ass ee Problem, deen 2006 net geléist ginn ass, deen am Fong geholl vill méi flagrant ginn ass duerch den Dérapage vun de Wunnengspräisser. An dann ee Problem niewebäi, Déi Definitioun vun de Luxuswunnenge vun 2006, déi seet, eng Luxuswunneng ass eng Wunneng vun engem bestëmmte Loyer, vun engem bestëmmte Wäert, ass duerch d'Realitéit depasséiert. Haut sinn de Gros si wiere Luxuswunnengen, wann een dee Wäert géing uwenden. Esou einfach geet en. Et muss och am Kontrakt drastoen. Mee dat ass awer e Problem, deen och geléist muss ginn. Dofir komme mir zur Schlussfolgerung, datt et dréngend ass fir d'Loyersgesetz vun 2006 un dat unzepassen, wat et eigentlech sollt maachen, nämlech de Schutz vum Mieter, ouni d'Investitiounen a Fro ze stellen. An dowéinst proposéiere mer fënnef Punkte fir d'Gesetz unzepassen. Dat wat hei net dran ass, dat ass dee Punkt vun der Kautioun a vun de A vun deem wat d'Agence ka kréien, well mer do elo eng speziell Proposition de loi gemaach hunn, dat d'Proposition de loi 7094, déi duerch all Instanzen ass, wou eigentlech all Mënsch drop waart, datt d'Regierung endlech Position huet, mécht et awer net, well jo och de. DP-sWunnengsminister, ufänkt elo an eng aner Richtung ze goen, net d'Kautiounen anzeschränken, mee fir ze soen, ma wann Der se net packt, dann hëlleft de Staat Iech do derbäi, wat jo e bëssen d'Philosophie ass vun der DP an der ganzer Wunnengspolitik, fir ze soen, wann d'Loyeren ze héich sinn, da ginn mer Iech eng Subventioun, d'Loyere ginn net erofgesat, dat heescht d'Leit kréie gehollef fir eppes ze bezuelen, wat ze deier ass. An dat ass bei der Kautioun ass dat och esou. Mir hunn eis awer d'Méi gemaach, an Dir gesitt dat an der Proposition de loi, am Text no der ganzer Duerstellung vun der Beschreiwung vun der Situatioun, all déi Chifferen, déi do dra sinn, déi baséieren op Donnéeë vum Statec a vum Observatoire de l'habitat, mir hunn eis deen aus de Fanger gesuckelt, mä hanner der Beschreiwung vun der Situatioun, gesitt der d'Analys vu verschiddenen Optiounen, déi een hätt kéinten huelen, fir d'Loyers, fir de Mieterschutz ze verbesseren an d'Loyersgesetz ze reforméieren. Ech ginn un op den Detail, a wann do Froe sinn, kommen ech gären drop zréck. Ech wëll just déi fënnef Propositionen, déi mer maachen, kuerz duerleeën. Déi wichtegst Proposition, déi mer maachen, dat ass déi, fir ze soen, de Capital investi, fënnef Prozent, esou wéi d'Präisser haut sinn, kann net méi eng Basis si fir d'Loyeren ze fixéieren. Mir wëllen awer de Prinzip vum Capital investi bäibehalen. Bis elo war et esou, de Capital investi vun engem bestëmmte Joergang ass der Liewensdeierecht ugepasst ginn, dat huet si genannt Réévaluation, a vun där réévaluéiertem Capital investi si 5 Prozent maximal konnten als Loyer gefrot ginn. Mir féieren do eng zousätzlech Upassung an, Dat ass déi vun der Upassung vum investéierte Kapital u säin reale Wäert vun 1995. Ee Wuert, firwat 1995? Dir hat virdrun an beim an deem an deem Grafik gesinn, deen doten, hat Der gesinn, datt d'Wunnengspräisser vun 1980 bis 2016 sech vernéngfacht hunn. Vu 95 bis 2016 hu sech verdräifacht, gutt verdräifacht, a vun 2000 bis 1995 hu se sech gutt verduebelt, 2,77 Mol. A mir sinn der Meenung, datt mer net kënnen d'Immobiliëpräisser réckféieren op dat, wat se 1980 waren, mee datt 1995 e gudde Kompromiss ass, fir domadder een Drëttel vun der Immobilienexplosioun ze neutraliséieren. Mir mengen, datt dat ugepasst ass, datt dat ausgewogen ass, fir dat een Drëttel ze maachen. Dat heescht, domadder ass d'Entwécklung vun den Immobiliepräisser net ganz opgehuewen, net ganz erausgeholl, mee een Deel, an haaptsächlech de krassen Deel, dee komm ass no 2000, no 1995, ass domadder neutraliséiert, wat de Sënn ass vun deem, wat mer wëlle maachen. Dowéinst misst e Koeffizient opgestallt gi vun den Immobiliëpräisser. E Beispill vun deem Koeffizient fannt Der op Säite 25 an der Proposition de loi. Dat ass also een Tableau, wou ee gesäit, wéi vu 1995 u bis haut, 2016 ass dee elo hei dra, well 2017 hate mer nach net, d'Immobiliëpräisser sech entwéckelt hunn. An dee Koeffizient, deen déngt also, fir den Investitiounswäert vun engem bestëmmte Jor Zréckzerechnen op de Wäert vun 1995. Dee Wäert vu 95, dee gëtt awer dach ëm mam Liewensdeierecht gëtt dee multiplizéiert. Dat behale mer bäi. Dat war bis elo och esou, datt Liewensdeierecht ëmmer beim Capital investi geholl ginn ass, fir en ze reevaluéieren. Déi Reevaluatioun behale mer, behale mer bäi. Dat eenzegt, wat do net ausgefëllt ass, wat Der do gesitt, dat ass, wou steet regional Mir sinn der Meenung, datt déi Präisentwécklung, déi Immobiliëpräisentwécklung, déi mer hunn, datt déi regional esou ënnerschiddlech ass, datt een do net kann dat einfach no enger nationaler Moyenne maachen. Mir hunn ech à titre indicatif d'national Moyenne dohinner gesat, well déi bekannt ass. Mee d'Donnéeë vun den eenzelne Regiounen, déi mer brauchen, déi hu mir net. Se existéieren awer, well deen nationale Koeffizient do, dee baséiert op Donnéeë déi d'Steierverwaltung opgeholl huet, de Service des évaluations vun der Steierverwaltung, opgrond vun de Kopië vun den Akter, déi se vum Enregistrement kritt hunn. An do gëtt et eng Datebank, wou all déi Donnéeën dra sinn. An et ass also och méiglech, aus där Datebank pro Regioun, ech kommen nach emol dorop zrëck, wat eng Regioun ass, déi Donnéeë erauszezéien, déi ee brauch, fir ee Koeffizient pro Regioun opzehuelen. stellen. An eis geet et also an Zukunft drëm, fir d'investéiert Kapital vun engem bestëmmte Joer, sief dat 2016, sief dat 2000, fir dat duerch den entspriechende Koeffizient ze dividéieren, fir ze wëssen, wat ass d'Valeur, d'Referenz 95. Déi Valeur gëtt da wéi bis elo mat dem Liewensdairicht multiplizéiert. Fir op d'investéiert Kapital ze kommen, muss ee wëssen, datt bis elo och nach eng zousätzleche Mechanismus do war, dat huet sech Décote genannt, wann, an eng Wunneng, déi méi wéi 15 Joer al war, net investéiert ginn ass, dann ass pro zwee Joer zwee Prozent vum Capital investi erofgehal ginn, decotéiert ginn, fir d'investéiert Kapital als Loyer, fir d'investéiert Kapital, wouvun der fënnf Prozent kënnen als Loyer gefrot ginn, fir dat ze fixéieren. Och do gi mer net drun. Dat heescht, insgesamt ännere mer näischt un de bestehende Mechanismen, ausser datt mer déi Immobilienexplosioun, datt mer déi erausrechnen. Mir ginn lech ee Beispill do an der Säit hannendrun. Dat ass elo vläicht net ee Beispill, wat jidderee betrëfft, mee et ass einfach, fir ze erklären, wéi et funktionéiert, wa mer, an dat ass d'Beispill vun engem Haus, wat kaaft ginn ass 2010 mat engem investéierte Kapital vun enger Millioun. Soll ech dat enke kuerz duerchgoen, fir et dat et da fir z'erklären? Bis elo war et esou, datt dat investéiert Kapital vun 2010 vun enger Millioun, dat ass reevaluéiert ginn un de Coût de la vie. Dee war Wann ee kuckt an där Tabell, déi Der och an der Proposition de loi huet, déi déi nämmlecht ass wéi déi, déi bis elo do war, déi Säit hannendrun, Säit 26, an der Tabell, dat ass déi, déi de Moment schonn am Gesetz ass, déi steet am Steiergesetz dran, déi zielt fir Loyeren vun 2010, ass de Koeffizient 1,09. Dat gëtt also mat 1,09 multiplizéiert. Dann hu mer e Capital investi réévalué vun enger Millioun 99900. Dovunner kënne 5 Prozent Loyer geholl ginn, maximal. Dat si 4542 Euro, déi kee Mënsch ka bezuelen, ausser eng ganz bestëmmten Zort vu Leit. Mee e normale Stot, dee sou een Haus brauch, ka sech déi net bezuelen. Dat ass net e Loyer, deen 2010 gemaach, dat ass ee Loyer, esou wéi e elo wier, wann 2017 e Vertrag gemaach ginn ass, da wier dee 4.542. Mir ginn hin, mir huelen also an der Gesetzespropositioun, dat ass dat, wat rout markéiert ass, dat ass, wat elo anescht ass, mir passen den, mir passen d'Investéiert Kapital un den Immobilienindex un, Mer hu lo de Wäert geholl, deen nationalen, well mer dee regionalen net hunn, mee et misst een deen huele vun der bestëmmter Regioun, wou d'Haus dann ebe steet. A mir stelle fest, datt opgrond vun deem Wäert also de Präis vu 95 un eigentlech ëm 2,8 multiplizéiert ginn ass. Mir dividéieren dat, kommen also op e Wäert, 95, vun 356.000 Euro. Dorobber gëtt da rëm eng Kéier d'Opwäertung vun der Liewensdeierecht gesat. Dann awer net vun 2017 un, mä vun 1995 u, well mer hunn de Präis jo op 1995 eréckgerechent, do wëlle mer korrekt bleiwen, an da komme mer op 383.000 Euro, woubäi mer dann e Loyer kréien, e maximale Loyer vun 1.618 Euro. Dat schéngt elo e relativ groussen Ënnerscheed ze sinn, vu 4.500 op 1.618, kommen herno op aner Beispiller, mä dat ass dat, wat een normale Loyer wier, esou wéi d'Gesetzer bis elo ëmmer ware fir esou een Haus, wat dat haut kascht. Fir d'Saach nach méi krass ze maachen, ginn ech Iech en zweet Beispill hannendrun. Dat ass en Haus, wat 1995 gebaut ginn ass, fir en investéiert Kapital vun 300.000 Euro, also awer a Lufen déi Zäit, bon, mee ëmgerechent an Euro. Duerch d'Reevaluatioun, also d'Liewensdeier eréischt, Kéint no bestehendem Gesetz wier dat haut e Capital investi vun 441.000 Euro an ee Vertrag, deen 2017 géing gemaach ginn, misst domadder 1.838 Euro Loyer bezuelen. Bon, dat ass d'Rechnung, wéi se bis elo war. Elo gi mer emol vun enger Hypothees aus. An d'Hypothees ass déi, dat nämmlecht Haus wier 2016 verkaaft ginn.

Dat ass déi normal Entwécklung vun den Immobilienpräisser. Wann dann dorobber laut aalt Gesetz de Loyer géing gerechent ginn, da wier dee Loyer 4.525 Euro, net méi 1.838 Euro, ma 4, nëmmen duerch den Ëmstand, datt d'Haus verkaaft ginn ass. Un deem Haus huet sech guer näischt geännert fir déi, déi dra wunnen. Dat illustréiert am Fong geholl d'Nodeel vum bestehende Mietgesetz wou einfach de Capital investi tel quel, egal wéini datt e gemaach ginn ass, geholl gëtt. An do gi mer eeben hin a mer soen, mir féieren deen zréck op säi Wäert vu 95 a mer multiplzéieren en dann awer op der Liewensdeiericht vu 95 un. An da komme mer erëm op de Loyer vun 1.838, wat also dee war, dee laut bestehendem Gesetz haut kënnt gefrot ginn, wann d'Haus net verkaaft gi wier. Also dat fir eng Kéier op eng krass Aart a Weis ze illustréieren, wat d'besteeënd Gesetz mat sech bréngt, vu Loyerserhéijungen, nëmme duerch datt verkaaft gëtt zu engem neie Präis, obschonn sech guer näischt um Haus ännert. An dee Facteur vun där Surchauffe do, vun där Iwwerhëtzung, vun där Explosioun, deen neutraliséiere mer duerch eis Proposition, duerch d'Upassung un d'Immobilienentwécklung op d'Base 95 eraus. Mer ginn Iech einfach op där Säit hannendrun e puer Beispiller, zum Deel déi mer elo scho gesot hunn, wéi sech mam ale Gesetz a wéi sech mam neie Gesetz déi Präisser entwéckelen. Wéi gesot, d'Beispill wat mer haten, een Haus vun 2010 vun enger Millioun hätt 4.542 Euro no bestehendem Gesetz, eiser Propositioun no 1.618 Euro. Wat ech elo just ginn hat, wat 95 gebaut ginn ass fir 300.000, ass en Tipp, fir dass net 300, net 30, an 300.000 Euro, hätt als Loyer nom ale Gesetz 1.831 Euro an no eiser Propositioun och 1.831 Euro. Do hätt sech also, giff sech also näischt änneren. Réischt wann d'Haus verkaaft gëtt elo 2016 zum neien Immobiliëpräiswäert, giff de Loyer no besteeënd Gesetz 4.500 Euro ginn, awer no eiser Propositioun giff e bleiwen. Wat u sech logesch ass, well fir de Locataire huet sech jo näischt geännert am Haus, nämlech datt en anere Proprietär komm ass. Dann hu mer nach hannendrun Beispiller vun Appartementer. Ech kënnt esou weiderfueren. Ech kënnt een Appartement ginn, wat 2010 gebaut ginn ass fir 600.000 Euro. Laut bestehendem Mietgesetz wieren dat 2.700 Euro. Laut eiser Proposition 971 Euro, also déi Beispiller, déi kann een onbegrenzt fortsetzen, mee dat ass jo de Sënn dervun. Ech wollt einfach de Mechanismus hei erklären a seng Konsequenzen. Dat ass déi éischt Ännerung vum Loyersgesetz an déi wesentlech, déi mer proposéieren, fir datt mer net opgrond vun dérapéierten, iwwerhëtzten Immobilien, Capital investien, Immobiliëpräisser, Loyere fixéieren, mee datt mer se fixéieren opgrond vun méi reale Wäerter. Dat Zweet, wat mer proposéieren, ass awer och wichteg fir de Locataire, Mir proposéieren, datt an Zukunft déi Wäerter do, déi de Referenzwäerten, de Capital investi ajusté, réévalué, datt déi an de Mietvertrag drageschriwwen ginn, wat bis elo net de Fall ass. Bis elo steet ee En Loyer do, mee de Locataire hat net d'Méiglechkeet nozevollzéien, wéi deen zustane kënnt. Mir hätte gär, dee soll an d'Loyersgesetz iwwert engem Aarbechtsvertrag muss drastoen, wéi vill Stonnen ee schafft, wat ee verdéngt an esou weider, d'Verdeelung vun der Aarbechtszäit. Esou sollen hei d'Referenzwäerter drastoen, wat war d'investéiert Kapital, och vu Renovatiounen, déi natierlech zielen, d'ugepassten Kapital, d'Reevaluatioun no Liewenshaltungsindex, den neie Referenzwäert fir de Loyer, dee mer dann ebe berechnen, an den neie Loyer. Wat do derbäikënnt, dat ass, Wéi stellt een da elo déi Donnéeën do fest? Weess, weess all Proprietär wat, kann all Proprietär ausweisen, wat säin investéiert Kapital ass oder war? Dat ass net onbedéngt evident. An duerfir menge mer, datt fir all Immobilie eng eemoleg Operatioun soll gemaach ginn, nämlech fir iwwer entweder iwwer een Expert assermenté oder, also e Bauexpert, e vereedegte Bauexpert, oder iwwer deen neie Service public d'évaluation immobilière, dee soll beim Logement geschafe ginn, all Wunneng eng Kéier eemoleg soll evaluéiert ginn. opgrond vun de Piècen, déi de Propriétaire huet, a wann dat net geet, opgrond vun de Mechanismen, déi souwisou de Moment schonn am Gesetz drastinn. Dat ass net komplizéiert. Dat soll eemol gemaach ginn, esou wéi den Energiepass, dee gemaach ginn ass, wat jo och eng Kéier elo gemaach ginn ass. An dann huet de Propriétaire respektiv d'Agence huet jo dann d'Donnéeën, déi se brauche fir dat an de Kontrakt dranzeschreiwen a fir ze wëssen, wat se als maximale Loyer kënne froen. Dat ass déi zweet Ännerung. Déi drëtt Ännerung, an dat ass ganz wichteg, dat ass, datt fir all neie Kontrakt, deen no der, nom Akraafttriede vun dëser Gesetzespropositioun zustane kënnt, déi 5 Prozent net méi dürfen iwwerschratt ginn. Ech hat Iech virun erkläert, de Moment ass dat nëmmen de Fall, wann de Locataire dat och aklot a seet, ech sou net d'accord fir méi ze bezuelen, wat mir an eng onméiglech Positioun setzt. Mir hätte gären, datt no der Akraafttriedung vun dësem Gesetz de Locataire e Recht drop huet, datt de Loyer dat net iwwerschrëtt. Dat heescht, et ass eng Obligatioun, eng gesetzlech Obligatioun fir de Bailleur fir net méi ze froen. An dat esou laang, wéi mer an enger Wunnengskris dra sinn. Dat ass net éiweg. Mir hoffen, datt déi Wunnengskris och duerch aner Propositionen iwwerwonne gëtt. Esou laang, wéi mer an enger Wunnengskris dra sinn, dowéinst gi mer och eng Definitioun vun der Wunnengskris am Gesetz. An d'Definitioun, déi mer ginn, ass déi, esou laang wéi fënnf Prozent vun de, vun de, vun de Locataire méi wéi een Drëttel vun hirem Akommes mussen opbrénge fir ze lounen oder an enger Wunneng wunnen, déi wierklech iwwerbeluecht ass, well se net hire Besoine entsprécht, well se méi eng kleng hu mussen huelen, obschonn se, oder déi net Qualitéitsstandarden entsprécht, déi et och emol misst am Gesetz festgeluecht ginn. Also mir proposéiere ganz kloer Qualitéitsstandarde fir Wunnengen, wat normal Wunnenge sinn, net Luxuswunnengen, dat ass eng aner Saach, mee fir normal Wunnengen, Qualitéitsstandarden, déi fir all Wunneng soll zielen, och fir sougenannte Sozialwunnengen, Mindestqualitéitsstandarde festzeleeën an d'Taux de en surpopulation, d'Iwwerbeleeung, ze evitéieren. Mir schreiwen dat gären an d'Gesetz dra. Mir hunn héieren, datt de Minister gesot huet op enger Pressekonferenz, d'Regierung géing och drun denken, fir Qualitéitskritären festzeleeën. Mir begréissen dat, mee dat war bei eis och do scho esou virgesinn. Déi Elementer, 5 Prozent vun de Leit, déi ze vill bezuelen oder schlecht logéiert sinn, soulaang wéi dat de Fall ass, si mer an enger Wunnengskris. A soulaang soll dee Mechanismus hei, datt net méi wéi 5 Prozent duerfe gefrot ginn, soll dee gräifen. Als Véiert ännere mer de Begrëff vun der Luxuswunneng, deen, mir wëllen en net total nei definéieren, mir ersetze just déi absolut Chiffren, déi am Gesetz stinn, wou drasteet de Moment, mam heitegen Index, eng Wunneng vun, Méi wéi 2.137 Euro Loyer ass eng Luxuswunneng, ma dat war vläicht gutt gemengt 2006, ass awer haut duerch d'Realitéit depasséiert a setzt mer duerch relativ Touen, mir soen 200 Prozent vun der Moyenne vun de Loyeren oder 200 Prozent vun der Moyenne vum Prix de construction, soss ännere mer näischt un där Definitioun, et ass just fir do ze evitéieren, datt Wunnengen, normal Wunnengen, kënnen als Luxuswunneng geännert ginn. An déi lescht Propositioun, wat och eng ganz wichteg ass, well et enger laanger Fuerderung vun der ziviler Gesellschaft entsprécht, dat ass d'Schafung vun enger nationaler Mietkommissioun. Mir schafen déi lokal Mietkommissiounen net of. Mir setzen eng national Mietkommissioun derbäi, déi am Fong geholl, déi lokal Mietkommissiounen ënnerstëtzt. An Zukunft hätt de Locataire d'Méiglechkeet, fir, wann en net d'accord ass mat sengem Loyer oder wann e mengt, d'Referenzdonnéeë vum investéierte Kapital vum Loyer wieren net richteg opgestallt, huet en d'Méiglechkeet, fir weider bei déi lokal Mietkommissioun ze goen, déi kommunal, wéi se richteg heescht, Mietkommissioun ze goen, déi jo eigentlech och méi no ass beim Bierger, wann e sech do méi wuel fillt. E kann awer och bei déi national goen. Also en huet de Choix. Wann déi kommunal oder déi national dann déi Wäerter fixéiert hunn an e wëll dogéint ee Recours maachen, bleift et wéi et de Moment ass, da geet e bei de Friddensriichter an e kann och dono an Appell goen. Dat eenzegt wat hei derbäi kënnt, ass dann d'Schwachheits vun der lokaler a vun der nationaler. An engem Souci vun och vun Harmoniséierung a vun Équitéit ass et och an Zukunft méiglech, datt wann een net d'accord ass mat deem wat lokal festgeluecht huet, datt een déi national ka froen. Mee géint dat wat déi national decidéiert huet oder déi lokal, kann een och ëmmer ee Recours maache beim Geriicht, a wéi dat bis elo de Fall ass. Dat ass awer net déi eenzegst Aufgab vun enger nationaler Mietkommissioun. Dat ass eng Aufgab, ass also d'Festleeung vun investéierte Kapital a vun de Referenzwäerter, esou wéi dat bei der kommunale Mietkommissioun och ass. Eng zweet Aufgab ass déi, datt d'national Mietkommissioun soll eng Kopie kréie vun all Vertrag, vun all neie Mietvertrag, an déi an eng Datebank enregistréieren, well dann hu mer een Instrument, fir och statistesch anonymiséiert ze verfolgen, wéi sech d'Loyere reell entwéckelen, net nëmmen d'Annoncen, mee d'Loyere reell entwéckelen. a wéi sech de ganzen Immobiliëmaart entwéckelt. Ass also e ganz wichtegen Outil, woubäi mer erausfonnt hunn, datt wierklech och den Observatoire de l'habitat an d'Statec, déi bräichten onbedéngt esou een Outil. Dat géif awer och erlaben, datt d'national Mietkommissioun, wa se dat enregistréiert, kuckt, Ass dee Kontrakt da lo an der Rei? Stëmmt dee Loyer dann iwwereen mat deem investéierte Kapital an der Upassung, an der Reevaluatioun? Wann dat net de Fall ass, kënne se d'Initiativ huelen, fir déi zwou Parteien unzeschreiwen an ze soen, hei reegelt dat doten, a wann net, da gi se convoquéiert, wéi dat bis elo och bei der lokaler Mietkommissioun méiglech war. Drëttens soll déi national Mietkommissioun, wéi ech virdru gesot hunn, déi Kontroll vu Qualitéitsuspréch an Iwwerbeleeung, Surpeuplement, soll se déi och kontrolléieren. Véiertens soll se déi kommunal Mietkommissiounen an hiren Aufgaben ënnerstëtzen, well ganz dacks ass et esou, datt déi kommunal Mietkommissiounen de Leit net onbedéngt kënnen äntwerten. An deem Sënn soll déi national Mietkommissioun déi lokal ënnerstëtzen. Net nëmmen déi lokal Mietkommissioun, mee och d'Offices sociaux schreiwe mer an d'Gesetzespropositioun dran, well d'Offices sociaux hu ganz dacks net d'Expertise, och net déi juristesch, a Mieterfroen. Zum Beispill wa Leit bei en Office social kommen, kréien se dacks gesot, ma da komm mer froen eng Subsid, eng Subventioun un. Et gëtt awer net gekuckt, dass dee Loyer net ze héich an fir déi Expertise ze kréien, sollen se och d'Offices sociauen ënnerstëtzen. An a leschter, als zousätzlech, als lescht Aufgab sollen déi national Mietkommissiounen awer haaptsächlech och eng Aufgab hu vun Informatioun vun de Mieter a vun de Vermieter. An zu deem Zweck sollen déi lokal Mietkommissiounen hinnen hëllefen, fir Antennen ze sinn an der Géigend, fir déi Informatioun vun de Locatairen, déi de Moment net ganz, an och vun de Bailleuren net ganz gutt ass. Dat sinn déi fënnef wesentlech Propositionen, déi mer proposéieren, fir Loyersgesetz ze reforméieren. Mir änneren also näischt un der Logik vum Loyersgesetz. Mir änneren näischt un den Taux de rendement. Mir änneren näischt un de Mechanismen. Mir soe just, déi iwwerhëtzte Präisser mussen zum Deel zréckgeféiert ginn, ugepasst ginn. Mir huelen d'Base 95 a mir soen, d'Loyeren däerfen net méi iwwerschratt ginn, déi 5 Prozent Maximum fir déi nei Verträg. Si. Soulaang wéi eng Wunnengskris ass, mer proposéieren déi national Mietkommissioun, esou wéi mer och ee Service proposéiere vum Logementsministère, fir déi Referenzwäerter investéiert Kapital, fir déi festzeleeën. Wat mer och proposéieren, dat muss mer awer nach an den Text, hu mer vergiess dranzesetzen, wat mer och proposéieren, dat an den Text, deen iwwermar deposéiert gëtt, dat ass, datt no dräi Joer misst ee Bilan gemaach ginn an dann net erëm eng Kéier zéng, zwielef Joer waart, datt no dräi. Bilan gemaach ginn, vun deem, wéi dat hei sech ausgewierkt huet, fir dann eventuell ze kucken, War 95 dat richtegt Joer? Muss een eventuell doru nach eppes änneren oder un anere Mechanismen, fir e reelle Schutz vun de Locatairen zu Lëtzebuerg ze hunn? Bon, wéi geet et elo weider? Domadder halen ech op. Eiser Meenung no ass an der Fro vum Schutz vum Locataire Drénglechkeet gebueden. Natierlech ass et gutt, wa elo méi gebaut gëtt, an mir mengen, datt och eng Rei Saache geschéien. Dat wat geschitt geet net duer, mee et ass awer schonn eng Ännerung par rapport zu virdrun. Mee déi wäert sech net kuerzfristeg esou auswierken, datt d'Loyere erëm op en normaalt Verhältnis, an eng normal Gréissenuerdnung kommen. Dofir ass et drénglech, dee spezielle Schutz fir d'Mieter, fir deen ëmzesetzen. Mir deposéieren dat elo den éischte Mäerz. Muer? Iwwermuer? Iwwermuer. Mir hoffen, datt déi Proposition de loi zügig behandelt gëtt. Bei dem Projet iwwert d'Kautiounen, de 7095, hu mer festgestallt, datt am Fong och Statsrot, d'Berufskammer dat relativ zügig behandelt hunn, ausser d'Regierung. Dofir hoffe mer, datt hei och d'Regierung dat an engem zügig behandelt. Ech wëll drop hiweisen, datt aner Gesetzer goufen an der Vergaangenheet, zum Beispill d'Indexmanipuléierungsgesetzer, déi waren heiansdo an Zäit vun dräi Woche vum Dépôt bis zur Ofstëmmung an der Publication, dem Mémorial, waren déi iwwer d'Bühn. Mir mengen net, datt dat hei elo an dräi Woche méiglech ass oder geschitt. Dat ass trotzdeem och eng relativ komplex Matière. Mee mir mengen, datt d'Drénglechkeet, déi dat huet, fir trotzdeem de Schutz vun enger Rei Leit, eng Regierung, déi bereet ass, den Index ze manipuléieren, wou se de Leit eppes ewechhuelen, awer hei mat der nämmlechter Drénglechkeet behandelen, och wann dat da e bësse méi laang ass, mee datt se awer dat op hir Prioritéitelëscht gingen huelen. An, lescht Bemierkung, Mir beschränken äis jo elo net op d'Reform vum Loyersgesetz, mee mir maachen jo och aner Propositionen, déi den David virdrun erkläert huet hir, datt am Wunnengsbau eppes soll geschéien. Mee déi Saache gi keng Dispens, fir och eppes ze maachen, wat de Mieterschutz ugeet.